Alla jaf isejjaħlek b'kastig, b'marda, kerha jew b'diżgrazzja. Imma t-twiddiba mingħand Alla għandek tilqagħha b'umiltà Nisranija. Fil-każ tiegħek, Alla sejjaħlek b'kastig żgħir.
Kastig żgħir. Kastig żgħir. Kastig żgħir.
U da kastig tal-bniedem, dan mhux t'Alla. Binti. Qafluni hawn ġew!
Ħallewni hawn f'gata! X'qed taħseb għax iħobbuni? Għal ġieħhom jibżgħu, mela għal ġieħi. Ġieħi affari tiegħi! Marija.
Il-qalb xi ħadd jikkmanda. U l-qalb weħidha.
Belli sakruni hawn ġew! Taħseb li ħa jbiddluli qalbi? Jien ħabbejt lil min ħabbejt. U jien noħroġ minn hawn? Aħseb naqbeż imma noħroġ! X'inti tgħid, Marija?
Ebda ħajt ma jnessihuli. Ebda. Issa tara kif ukoll qed jistennini. Jien naf xi rrid.
Trid kuruna? Trid nagħmel exhibit ċelesti? Vera, m'għandix aptitek bħalissa. Ġużeppi, mhux issa. Marija, Isma' minn min hu kbar minnek. Għadek tarbija. Jien m'iniex tarbija.
Għadek żgħira. U lili ħadd ma jindaħalli! Marija. Qafluni hawn ġew. Qed tismagħni? Ħallewni hawn, moħbija! Int jidhirlek li jiena nsoru?
Għandek għerus? Għetlek ħallija!
Ma da triduni, ma dal-ħaġa bela, eh? Ma qabda mumji, igerbu z-zibeċ? Marija.
Ma qabda nis bla dem? Eh? Ma dawk triduni? Jien noħroġ minn hawn. Qassek noħroġ mejta, ma noħroġ! Xinti tajt binti? Ħenn għalija, żweru. Ħenn għalija, qed nitolbok, ħenn għalija, nidżel għal kubtejja. Ruħ qalbi. Ħa tispiċċa kaġun tiegħi int. Xi tridni nagħmel?
Tin il-bisi.
Tin il-bisi ħanoħroġ minn dawn, tin il-bisi. Għamel il-qalb.
Ma jidhirlekx li qed titlobni xi ħaġa impossibbli?
Inneħi ħajti mela. X'inti tgħid binti? Qed nagħmel inneħħi ħajti.
Mhux hekk trid? Taqtax qalbek mill-ħniena t'Alla. Alla qed jaħseb fik ukoll. Hawn tistabar. Hawn tinsa. Le ma ninsiex.
Le ma ninsiex. Tara kif tinsa. Bil-mod hawnhekk tibda togħġbok il-ħajja t'hawnhekk. U ssib min iħobbok.
M'intix qed tifhimni. M'intix qed tifhimni! L-imħabba li rrid jien mhix qed hawn ġew. U int fejn taf x'jiġifieri tħobb raġel, eh? Għall-ewwel tħossok stramba. Għasibha m'għandek x'jiġifieri meta jkun iħobbok u tħallih jagħmel li jrid bik. Ma tafx!
Għall-ewwel tħossok stramba. U mbagħad tara kif tidra. Tibda togħġbok il-ħajja t'hawn ġew. Bil-mod tidra, bil-mod tinsa. Tara kif min issib min iħobbok hawnhekk. Bil-mod, il-ħajja ta' ġewn toġbok. Kiena.
Issib min iħobbok. Tara li ma faraċ ħelu ssib fit-talb. Issir tħobb lil Ġesu. Forsi ma konċ devota ta' talb. Ir-rużarju kont tgħidu. Tal kuruna.
Kuruna. Il-kwiet u t-talb jgħinuk. Kuruna. Issib is-sabar. Kuruna. Forsi bil-għajnuna t'Alla ma ddumx ma tmur lejn id-dar. Ħseb il-ċelesti. Kuruna. Cut.